خێر بێن هەنێ لە خۆ سەیری ئەو شاخ و دەشت و دەرەکەی عیباەتە باش بچی ئایف بچی و مایلە بەکاری بچ ئایفۆنە بەکارێنی عیباەت کاکە ڕەتی بینی بەندە و خی گەورەیە یانی ئەبێ ئەبێ لێرەش هەر لەم سەیرکردنە ڕەبتێک هەبێ لە بینی سەیرکردنی دەشت و دەرو لە بینی خوای گەورە باشە ڕاست گۆ یعنی خوای گەورە پێویستی بەوە بۆ گردون دروست بکە بۆی بیسەلمێنێ کە گەورەیە لە هەموو وەرزێکە خدا لە هەموو ساڵێکە لە چەند وەرزێکی جیاوازە چیمان پیشانەیە پرۆسی زیندووکردنەوەمان پیشانەیە

باشە سەیرکردنی ئەم دەشت و دەر و تێڕامان لێیان و وردبوونەوە لێیان ئەوێ عیبادەتە عیبادەت. ها حین ڕاستە کاک. حینە بۆچی چی عیبادەتە یانی اللە خۆ سەیری ئەو شاخ و دەشت و دەرەکەی عیبادەتە. ئەی بۆ نا ئەی بۆ نا تۆ سەیری ئەو دار و درەخت و کێو و شتە ئەکەی یانی هەر بۆ خۆی ئە بیرەکەی تۆ یەکێکە لە جوانترین و باشترین دروستکراوەکانی خوا بەخوا عبدوڵای جان پێم وانیە ینی لەبەرەوە عیبادت ینی خۆی عیبادت کاکە ڕەتی بینی بەندە و خی گەورەیە ینی ئەبێ ئەبێ لێریش لەم سیرکردە ڕەتێک هەبێ لە بینی سیرکردنی دەشت و دەرو لە بینی خی گەورەیە ینی پێ دوای ڕەت نەبێ لە بینیانە مەگەر ینی منە ئەبێ شتێک هەبێ نازانم قسەیەکی تەوا ما دێمانناومان لێ ناوە عیبادت مادەم وتومانە سەیرکردنی دەشت و دەر و کێو یاخود جوانتر بڵێین سەیرکردنی دروستکراوەکانی خوا عیبادەتە، کەواتە بێ ڕەبتێکە بێنە نێوان سەیرکردنی دروستکراوەکان و خوداوەند خۆی خالقەکەیە. با بە نمونەیەک سەیری کە، بۆ نمونە تۆ چون بایل بەکارێنی ئێستا حالەن؟ ئایفۆن. کوا بایلەکەت پێیە؟ ئەرە بڵاوە تە. باش. بۆچی ئایف بۆچی ئەو مایلە بەکاری بچوو ئایفۆنە بەکارێنی. وەڵا حیتر لە بەرەوەی ئایفۆنە کاکە های سیستەمی بەقوەتە کاکە بڵێم چی ئایکلاودی هەیە بەکارنانی خۆشە کامێرەی جوانە هی ئەپڵە کاکە هەنینا ئەڵێن ئەپڵ و زەمان باشە ئەڵەموی وایە تا ئایفۆن بەکارنیانم حەزیشم پێ نیە بەس قەینا گەر نازانێت بەس یەک شت یعنی بۆ من پرسیارم کرد بۆ چی مۆبایلەکە بەکارێنین تۆ بۆچی باسی شەریکی ئەپڵەکە یعنی باسی ئەو مۆبایلی دەستم لێ کرد وانە بوو جەماعەت بۆ باسی شەریکی ئەپڵەکە یعنی باسی ئەو مۆبایلە ئەکەم وەڵاهی جا جا بڵێم چی نازم پرسیارەکە تۆزە ڕوون نییە بەس یعنی کاکە هی شەریکەکەی قابلە مۆبایلەوەی هاتووە قسەکە تاڵ مەگەر ئەم شتە براورد کەن بە سەرکردنیەوە بۆ گردون تۆ کاتێک کە سەری مۆبایلەکەیت خیال لایەوەیە کە شەریکەیەکی گەورە لە پشت مۆبایلەوەی کە شەریکی کە اعتباری هەیە شەریکێکە بناوبانگە بۆیە ئەو شتانە و بەرهەمانەی کە هەیەتی تۆ چیەکەیت لات موهیمە لات گرنگە وەشی گەڕێنیتەوە بۆ شەریکەکەی خۆی ئەم پەیوەندیە هەمان ئەو پەیوەندیەیە کە عیبادە دروستەکە لە سێرکردنی بەندە بۆ دروستکراوەکانی خوای خۆیان تۆ کاتێک سەیری ئەم دروستکراوانی خواکەیت کاتێک سەیری ئەم مخلوقاتانی خواکەیت بیر لە چێکەی تۆ ڕاستەخۆ بیر لە عزیمەتی خۆی پەرۆردگارەکەیتەوە ڕاستەخۆ بێ خیال لە ئێوە بێ تێگرای ئەم شتە گەورانە بەڵگەن لەسەرەوەی کە خاڵقێک هەیە کە دەسەڵاتی بێسنوور و ڕەهایی هەیە کە توانیوێتی تێکرا ئەم شتانە بڕ دروست بکات و بەم ڕەنگ و لەونە جیاوازە بۆ ئێمەیان بڕازێنێتەوە تەنانەت هەندێک جار لە سێرکردنیانە شتگەلێکی زۆر عەجیب بەدیەکەی یعنی بۆ نمونە ئێمە ئمڕۆ کاتینە دەرەوە جماعەت بەس بیر لەوە بکەنەوە هەر گوڵێک لە ڕێگە بینیتان هەر دار و درەختێک لە ڕابردووە تعبیر بۆ لە چی تعبیر بۆ لە تۆوێکی بچووک ئەم تۆ بچووکە چۆتە ناو خاکەوە لە ناو خاکا تۆزێک ئاو و بارانی وەرگرتووە پاشان هەرم تۆ بچووکە چکەری کردو و گەورە بووە شەقی بردووە ئەسڵەن لەم زەوی هاتۆتە دەرەوە لە زەویکی ڕق چی هاتۆتە دەرەوە گوڵێکی ناسک و نرم بە چەند ڕنگ بە هزارها ڕنگ بە چەند شێوە ملیۆنان شێوە مەگەرەمە کە تۆ سیرەکەی بەڵگە نیە لەسەوەی بەڕاستی ئەبێ خالقێکی زۆر گەورە هەبێ ئەمەی کردبێ حتا هیوا هەندێک لە زارانە فەرموون ئەگەر ئینسان زۆر بە وردی بڕوانێ لە گردردون بڕوانێ لە مەخلوقانی خوا وڵامی هەموو پرسیارانی دەسەکەوێت کە دەربارەی گردردون و دەسەڵاتی خواهەتی یعنی حتا جارێکێکی لە زانایان ئەڵێت بۆ ئەوانەی کە شکیان هەیە لەسەرەوەی کە مرۆڤ چۆن زیندووە بێتەوە مردوەکان چۆن زیندووە بنەوە ئایا لەوانە بپرسن مەگەر ئەوان تێبینی وەرزی بەهار و هاوینیان نەکردووە؟ وتیان چۆن؟ وتی کاکە هەر ئەم دەشت و دەرەی کە ئێوە ئەیبینن لە هاوینا ئەچن دەشت و دەرێکی چۆنە؟ ئێستا بم شوێنی ئێمەیتان لە هاوینا چۆنە؟ ڕووتەنە وانیە؟ بە دەگمەن گوڵێکی سەوز شتێک ببینیت وشکە بەڵام کاتێک کە بەهار دێ چی لێ دەم زەوێ سەوزە بێتەوە باش ئەم شتانە لە کوێ بوون نەبوون لە هەموو وەرزێکە خدا لە هەموو ساڵێکە لە چەند وەرزێکی جیاوازە چیمان پیشانەیات پرۆسی زیندوکردنەوەمان پیشانەیە کە زۆن ئەم دەشت و دەرە لە وشکاییەوە لە بێڕەنگیەوە دیشانە و ئەژێنێت و زندویەکاتەوە و بە چەندین ڕنگ و ڕەنگی و جوشۆری جیاواز ئێرازێنێتەوە وە چەندان شتی تریش لە سەیر کردنی ئەمە دەسەڵات و گەورەیی خوامان پیشان ئەیات حەتا وەکو نێ ئەو خواردنەشکەی خۆی نیوە بۆیە بە گاڵتەی مەبینە کە ئەڵێ سەیر کردنی دەشت و دەرو دروسکاوەکانی خوا عیبادەتە وەڵا تۆ سەیری ئەو میوەیەش بکە بیر بکەرەوە بڵێ باشە یەعنی میوە بۆ نمونە هەنار تۆ سەیری بکە بڵێ هەنارێکە خۆم بەس ئەم هەنارە لە چێوە هاتووە یەعنی لە قەدی دارێکی ڕەق و تەقەوە هەنارێک دەرچووە کە هەزار دەنکی تیا و هەر دەنکێکیش تامێکی زۆر تایبەتی خۆی هەیە مەگەر بیرکردنەوە لەمە لەمە گەورەتر کە تۆ ئیتر بە تەواوەتی خەیاڵتەچێ بۆ لای گەورەی خالق هەیە جوانتر لەمە بۆ عیبادەت بۆیە بەڕاستی بیرکردنەوە لە دروستکراوەکانی خوا ئەگەر بە نێتی ئەوە بێت نەتیجەکەی ئەوە بێت کە خەیاڵت بچێ بۆ لای گەورەی خوای پەروەردگار کە بیزات ئینسانی عاقلیش خەیاڵێچێ بۆ لای ئەوە بەڵێ هەمویان بە عیبادەت حسێبە و خوای پەروەردگاریش لەسەری چی پاداشتمان ئەکاتەوە. باشە ڕاست گۆ یەعنی خوای گەورە پێویستی بەوە بۆ گەردوون دروست بکا بۆی بیسەلمێنێ کە گەورەیە چاو پرسیارێکی قورسە پرسیارێکی جوانە یعنی ئێمە لە گردون و گەورەی خوامان بە درستەکەی کاتە خوا پێویستی بە گردون بووە سەرێکی عبدوڵا چۆن بڵین بۆن هەلە مەجیسی خۆمانە ئێستا ژیار کە لە هەمان دەستڕەنگی ترە و ماشەڵای لێ بێوێنە کێشێکی باشە و مانەزانین لە کێکۆ برادرمانەوە زانین کە وێنەکی آه، باش ئەتخۆ باش ئێستا هەمووان کۆکی نەسەروی ژار وێنە کێشێکی باش یەک وێنێ خۆتمان پیشانە کە دروست کرد ناو بایلەکەتە یەک وێنەمان پێ نیشانە بۆسە بۆسە بۆس بۆسە ژیار یەک دق کۆرنە پێشەوەی ژیار وێنەکەمان پێنیشاندا پرسیارێک ئایا گەر ئێوە وێنی ژیار نەبینن لە قودرە و توانا و بەهرەی ژیار بۆ وێنەکێشان کەمەکە؟ نەخێر. ئایا بۆی ژیار بۆی ژیار ببێ بە هونەرمەندێکی گەورە بۆی ژیار هونەرمەندێکی زەخم بێ بۆی بەهری هونەرمەندی وێنەکێشانی تیا بێت احتیاج و پێویستی بەوەیە کە ئەو ڕسمە ئیلا پیشانی ئێمە بە پێویست نییە هیچ پێوەندی بۆ نیە ژیار هەر وێنەکێکێکی باشە چ ئێمە وێنەکە بینین چ ئێمە وێنەکە نەبینین بەڵکو ئەوە ئێمەین بۆ تێگەیشتن لە هوەرەکەی ژیار پێویستمان بۆیە چی بکەین وێنەکەی ببینین کەواتە ڕاستترە عەبدوڵڵا بڵێین ئەوە مرۆڤە پێویستی بەوەیە گردوون ببینێ پێویستی بەوەی لە گردوون ڕابمێنێت هەتا چی هەتا لە گەورەی خاڵقی خۆی تێبگات نەک ئەوەی خوا پێویستی پێی بێ چون لە دەسڵاتی خوا کەم ناکە و خی پرۆرگار دەسەڵاتی بێسنووری هەیە ئەوە ئێمەی بەندین کە محتاجین بۆی گردوون ببینین تا تێ بگەین لە جزئێکی بچووک لە دەسەڵاتی بێسنوور و ڕەهای خی پرۆردگار وەیەک شتیش بزانە برام حەتا وەکو نێگر گەردوونیش نەبێ خوا دروستی نەکا دەسەڵاتی خوای پەروەردگار هەر گەورەیە حەتا گەر ئێمەش نەیبینی بۆ نمونە سەیری خۆرکە ئێستا ئەم خۆری وایە سە لە ئێمادە خۆر تیش گەرمەوانە کۆکن تیشکی هەیە وایە تشکی خۆرەیە لەکوێ کوێ بێژگە لە زەوی لە چی تریشە لە هەسارەکانی تریش هەیە. باشە پرسیارێک عەبدوڵا ئەگەر ڕۆژێ لە ڕۆژان ئەم تیشکی خۆرە نەگاتە زەوی بۆ نمونە جاری وایە ئەمە تیشکی خۆران بەرناکەوێت ئەسڵ لە کاتی شەوە نیوەی زەوی چی تیشکی خۆری بەرناکەوێت باشە لەو کاتانەی کە تیشکی خۆر ناگاتە زەوی ئایا مانای ئەوەیە ئیتر خۆر گەرمیەکەی نەماوە گەرمێکی لە دەستداوە یخۆ تیشکی خۆرەکەش ناگاتە لای تو نایبینی

بەڕاستی خالقی ئێمە زۆر دەست ڕەنجین و دەسەڵاتی زۆر گەورە و ڕەهای هەیە. بەس باشە وەڵای جەماعەت من بیر لەوە کەمەوە یعنی ئێستا ئێمە لەوانەیە درکمان بە هەندێک شت کردێ بۆ منە لەو لەسەر زەوی کە خۆمان دەژین ئانەیە خەبەرمان هەبێ لە مرۆڤەکانی ترکە لە کیشۆرێکی ترن بەڵام تۆرە سیکە ئەمە خەبەردار نین لە ژێر دەریاکاندا کە لەوانەیە بە بە هەزارەها بوونەوەری تر هەبێ بەڵام ئێمە درکمان پێی نەکردو و ئەسەن هەر زانکانیش کۆکن لەسەرەوە کە ئێستا زۆر شت هەیە کە ئێمە نەمان بینیوە گومانێکیان ڕنا بەس تۆی سا سرم کە تۆڵی ئەو زیندەوەرانە ئەو شتە ئەو کوشتانی کە درکیان پێ نەکراوە تو باسی وەکی تو ئەسڵ وەرە بیر لەو شتانە کرد کە مرۆڤ درکی پێ کردو نوشتی عجیب و سیر و سەر سەمەرەن بۆ نمونە سی یەزی کەشکردنی زەوی کە ڕەنوای برا هێزی کەشکردنی زەوی زانایان ئەڵێن ئەگەر کەمێک نزیکتر بواە لە خۆر هێزی کەشکردنی زەوی خۆر زاڵە بوو بەسەریا هەر لەناو ئاگر ئەسووتە ئەگەر یەکەم دوورتر بواە ئەو بە هەسارەکانە بە ئەو هەساری زەویە هێزی کەشکری نەما و بە ناو گەدو ناو ئەڕۆشت ئای تۆ بیرکەرەوە لەو شتانی کە مرۆڤ دروستی کردن ئەبێت چۆن بێ ئەوانە قەی ناتۆ واز لەوە بێنەوە هەموو ینی هەموو وەقلێکی سەریم قوبوڵ یەکەن یەک شت یەک شت بە جدی بۆتە پرسیار لام نازم ئەکرێ بیکەم ناکرێت ئاسایی پرسیار پرسیار لە هەموو بارودۆخەکە ئاساییە چونی سانەگەیە تەقین باش هەر بە جدی ڕاست گووە ینی خی گەورە چۆن فرێ هەموو ئەو ئیشاناکە ینی زۆر زۆر نیشانە بە وردەکاریە بە و سیستەمە ڕێکخراوە چۆن فرێ هەموو میشاکەوێت تاوە خوای پەرۆردگار چۆن فریایی هەموو ئەم شتاناکەوێ ڕاستە بە تابت لە برەوەی تێگرایم شتانی کە خداون دروستی کردووە پێی ڕێسا و یاسای خۆیانەڕۆن وە قسەکەی عبدڵاوتی زۆر ڕاستەکات هەموو شتێک خدا هێندە بە وردی دروستی کردووە کە ئەگەر کەمێک لە موردەی خۆی لە دەست بدات شتەکان تێکەچن کەمێک لە چارەکان لە خولگەی خۆیان بڕۆن بێکادن کەمێک لە سیستەمی جستەی تۆ دەردراوێکی دیاریکراو گەکتۆ زیاتر دەردا کەمتر دەردا جستی تۆ ئوتوماتیکی تێکەچۆ نەخۆشەکەوی دڵت کەمێ خێراتر لێ بار خراپە و خاوتر لێ بە هەر خراپە وانە لە سیستمێکی دیاری کراوە لێدا بڕێژێکی دیاری کرا و چی لە و ئەسن هەموو ئەندامەکانی جستی خود ئەسن هەموو زیندەوەران هەر هەمووی لەسەر ڕێسا و یاسا و ژمارە و حساباتی بود دروست کراوە بزات ئەبێ خاڵق زۆر گەورە بهیوە ئەبێ خداون زۆر گەورە بێ کە بتوانێت لێک کاتە ئاگای لە هەموو ئەم شتانە بێ وفرێ هەموو میشانش بکەوێت چۆن فریایەکەوێت پرسیارێکی جوانە بۆ تێگەیشتن لێی ئەبێ سەرەتا لەوە تێبگەین کوڕینە بەراوردی نێوان دەسەڵاتی گەورەی خوای پەروەردگار بە قدرەت و تێگەیشتنی بچووکی مرۆڤ تێبگەین ئێمە تێبگەین کاتێک کە خۆمان ئەمانەوێت لە دەسەڵاتی گەورەی خوا تێبگەین ئێمە خۆمان مرۆڤگەلێکی چەند بێتوانین چەند بێ دەسەڵاتین هەر یەکەمان تۆزێک ئۆکسجینمان لێ بگرنەوە مرین. کەمێک لە کاتێکی دیاریکراو خواردن نەخۆین بۆ مدەیەکی دیاریکراو بەرگە ناگرین ئەمرین. دڵمان لە مدەیەکی دیاریکراوە ئیتر لە لێدان بکەوێ کاروان شارەزاترە توبیە چیمان لێت ئەمرین. کەواتە ئێم بم دەسەڵاتی بچووکەی خۆمانەوە ئێستا پرسیارەکەمانەوە ئێمانەوە لە چی تێبگەین مانە دەسەڵاتی بێستوری خۆی پەرۆگار تێبگەین سەری کە بانمونەیەکت پێ بڵم ئەم شتە لای ئێمە قورسە، بەڵام لای خوای پەروەردگار ئاگالێبوون لە هەموو ڕێسا و یاساکان، سەرپەرشتیکردنی هەموو گەردوون لە یەک کاتا، وە زیاتر لەمەش لای خودا هیچ نییە. بۆچی؟ فإنما يقول له کن فیکون خودا ئەبێ ببە ئەبێ. سەیری کە. ڕێنما. باش سەیری کە ڕێنما. بەڵێ. بۆ نمونە لەگەڵ منا بە بمە بڵێ یەک یەک سەد سەد هزار هزار ملیۆن ملیۆن ملیار ملیار باشە پرسیارێک تۆ لە وتنی کام لەمانەیە زۆر ناڕەحەت و هیلاک بووی لە وتنی چیانە ناڕەحەت نەبووم

چۆن لای ئێمەی مرۆڤ قسە ئاسانە لای خوا کردار ئاسانە لە هەر دەقەیەکا فەرمان بە هەر شتێ بکا ڕێک جێبەجێ ئەبێت سەیری کە حەتا وەکوونی ئەو مەخلوقاتانەش کە هەن کە دروست کراون هەمووی لەژێر فەرمانی ئەو ئاڕوا ئەو تەنها ئەوەندەی قسەکە ئەو تەنها وی فەرمانەکەی کرد هەموو گەردوون هەموو مەخلوقات لەژێر ڕۆشنایی فەرمانی خوای پەروەردگار ئاجوڵێنەوە ڕێنوا بێنە پێش چاوی خۆ دەکە پاشا مەلیکێ بووە و لە بەردەستیا هەزارەها کەس و مۆزەف کاریان کردایە کۆمەڵە کەس باتیان تەشورەوە بۆی بۆ بۆی داوای قەرزی لێ بکەن پارەی بدەنێ ڕونا بیوتایە ئەمە هەزار ئەمەیان ملیۆنی بن ئەوە ملیار مۆزەفەکانی یەکسەر کە بیان تا هزار یەکسەر مۆ چوار مۆزە باتە وەستی بۆ برا چوار پارەکەی بۆ بێنە هەموو مۆزەفانە لەسەر یەک وشەی ڕێنوا بجوڵانایەتەوە شتێکی سادم ساکار بوو لامان بۆ چکەمان و کاکە باڵا دەست و هەرچی هەیە لە بەدەستی ئەوە تەشبیه نەبێ خوداوەند دەسەڵاتی ڕەهای هەیە تیگلای مەخلوقاتی جەماعەت سەربازێکن لەبەر دەستی خوای پەروەردگارا گەردوون هەمووی سەربازێکی بەردەست خوای پەروەردگارە خۆر و مانگ و زەوی و هەسارەکان تیگرا لەبەر دەست خوای پەروەردگارا سەربازێکن کە تەنها بە فەرمانی خوای پەروەردگار بە بە تاو ئەبێت بە فەرمانێک تاو ڕێک ئەخرێت کەواتە خوداوەند چۆن فریاکەوێ لەبەروی خوداوەند دەسەڵاتی ڕای هەیە لەبەروی خوداوەند جێبەجێ کردنی فەرمانەکانی بەڕێوبردنی کەونەکەی تەنها لە نێوان فەرمانی کردنایە بە بە ئیترەبێت